Ӕртындӕсӕм сӕр Ӕфсымӕртӕ у иудадзыг уарзут кӕрӕдзи, Уазӕгуарзон кӕй хъуамӕ уат, уый уӕ рох ма уӕд. Уазӕгуарзон кӕй уыдысты, уымӕ гӕсгӕ иуӕй-иутӕ кӕй уазӕг кӕнынц, уый нӕ зонгӕйӕ суазӕг кодтой зӕдты. Ма рох кӕнут ахӕстыты, цыма уӕхӕдӕг дӕр семӕ ахӕстон стут, уыйау. Уӕ зӕрдыл дарут, тухӕнтӕ чи ӕвзары, уыдоны, Гӕнӕн ис, ӕмӕ уӕхи дӕр бахъӕуа тухӕнтӕ ӕвзарын. Алчи дӕр къайадӕн кӕнӕт аргъ, ӕмӕ уӕ хуыссӕн уӕд сыгъдӕг. Хӕлд адӕмӕн ӕмӕ хӕзгултӕн Хуыцау тӕрхон кӕндзӕн. Ӕхцауарз ма ут, фӕлӕ уӕм цы ис, уый фагыл нымайут. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау йӕхӕдӕг загъта: «Нӕ дӕ ныууадздзынӕн ӕмӕ дӕ нӕ аппардзынӕн». Уымӕ гӕсгӕ ныфсджынӕй зӕгъӕм: Хицау мын у ӕххуысгӕнӕг, ӕмӕ нӕ фӕтӕрсдзынӕн, цы мын бакӕндзӕн адӕймаг? Ма рох кӕнут, Хуыцауы ныхас уын чи амыдта уӕ уыцы хистӕрты, куыд фӕцардысты, ӕмӕ сӕ цард цӕуыл ахицӕн, уый дарут уӕ зӕрдыл ӕмӕ сын фӕзмут сӕ уырнындзинад. Йесо Чырысти знон цавӕр уыд, абон дӕр ахӕм у, ӕмӕ мыггагмӕ дӕр ахӕм уыдзӕн, алыхуызон ӕмӕ ӕцӕгӕлон ахуырӕдтӕ уӕ сӕ фӕдыл ма асайӕнт. Зӕрдӕтӕ фидар кӕнын хорз у, цы хӕрын фӕччы ӕмӕ нӕ фӕччы, уыцы уагӕвӕрдтӕй нӕ, фӕлӕ Хуыцауы хорзӕхӕй. Чи сӕ ӕххӕст кӕны, уыдонӕн дӕр ницы пайда ӕрхастой. Махӕн ис, сыгъдӕг цатыр лӕггадгӕнджытӕн хӕрыны бар кӕцӕй нӕй, ахӕм нывонд хӕссӕн. Тӕригъӕдтӕй ссыгъдӕг кӕныны тыххӕй алчер иууыл сыгъдӕгмӕ цы фосы туг бахӕссы, уыдоны басыгъдӕуы адӕмы цӕрӕнуаты ӕдде. Афтӕ Йесо дӕр адӕмы йӕ тугӕй ссыгъдӕг кӕныны сӕраппонд амарди фӕссахар. Уӕдӕ йӕм фӕцӕуӕм фӕссахармӕ, ӕмӕ йӕ ӕгад мах ӕгаддӕр суӕд, уымӕн ӕмӕ нын ам ӕдзух кӕм уыдзыстӕм, ахӕм сахар нӕй, фӕлӕ тырнӕм фидӕны сахармӕ. Цӕй уӕдӕ Йесойы фӕрцы иудадзыг ӕппӕлӕм Хуыцауӕй, уадз ӕмӕ йын уый уа нӕ нывонд, ӕмӕ афтӕмӕй кадджын кӕнӕм йӕ ном. Рохуаты ма ныууадзут хорзы цӕуын дӕр, цы уӕм ис уымӕй иннӕтӕн хай кӕнын. Ахӕм нывондтӕ Хуыцауӕн ӕхцон сты. Уӕ хистӕртӕ сымах удтыл тыхсынц, сымах тыххӕй сӕ дзуапп дӕттын бахъӕудзӕн, ӕмӕ сӕм хъусут, кӕсут сӕ коммӕ, цӕмӕй кусой ӕнкъардӕй нӕ, фӕлӕ цингӕнгӕм. Ӕнкъардӕй куы кусой, уӕд уый уӕ пайдайӕн нӕу. Кувут мах тыххӕй. Нӕ цӕсгом сыгъдӕг кӕй у, уый нын дызӕрдыггаг нӕу, уымӕн ӕмӕ архайӕм алцӕмӕй дӕр рӕстӕй цӕрыныл. Кувын уӕ уӕлдайдӕр уый тыххӕй курын, цӕмӕй уӕм ӕрыздӕхон тагъддӕр. Мыггагмӕ фидыд фидаргонд цы тугӕй ӕрцыд, уый фӕрцы фысты стыр фиййау чи сси, нӕ уыцы хицау Йессойы мӕрдтӕй райгасгӕнӕг фӕрнджын Хуыцау сымах схайджын кӕнӕт алы хорзӕхӕй дӕр, йӕ фӕндон куыд ӕххӕст кӕнат, афтӕ. Уац ӕмӕ нын Хуыцау Йесо Чырыстийы фӕрцы нӕ зӕрдӕйы сфӕлдисӕт фӕндон ын цы у, уый. Чырыстийӕн кад уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ. Амен. Курын уӕ, ӕфсымӕртӕ, байхъусут ацы ныфсдӕттӕг ныхӕстӕм. Ӕз уӕм бирӕ дӕр куы нӕ ныффыстон. Хъусын уын кӕнын, не фсымӕр Тимофей кӕй суӕгъд, уый тыххӕй. Ӕмӕ кӕд рӕхджы ӕрцӕуа, уӕд уӕ бабӕрӕг кӕндзыстӕм иумӕ. Саламтӕ раттут уе ппӕт хистӕртӕн ӕмӕ ӕппӕт сыгъдӕджытӕн. Саламтӕ уын дӕттынц италиаг уырнджытӕ. Хуыцауы хорзӕх уе ппӕты дӕр уӕд!